Joe yɛ ma obi bi a tena ase ba na na ɔsage fo Spiritual Herbal Healing Center dwumadie yi so. Ɔba de adaro ma, yɛsan ya bɛhyia, ɛyɛ Onapo na na one ɔsage fo baako pɛ, yɛ somfo a yɛ nya no mpo. Yɛsan nyina bɛhyia a yɛ bɛ bɔ mpu ne mpu, ɛsan bɛ twetwe nkɔmɔdie sɛdeɛ daa no ɔyɛ man menu mmienu yi. Na mɛ serɛ sɛ ɔbɛtwɛn, yɛ bɛkɔ akɔgye nkratɔ na yɛ ba. Na me a midi dwumadi ho kyɛn me, me din de Kwabena Owusu. Yɛbaa yɛne yɛn somfo, Nana One Osagyefo baako pɛ, rebɛhyɛ yɛn kɔmmɔdi ase. Brɔfoɔ, meda ase a otumi atwɛn nya berɛ me akɔgye nkratoɔ no yɛba. Yɛne yɛ bi bia, Nana Osagyefo One asan asi nkonnwa biom. Nana, Megye seɛ. yɛda ase nso Me sɛ nso deɛ meda mo wasan atumi ase. anya berɛ ama yɛ biom. Saa. Ɔdɔfoɔ Hwɛfoɔ, ɛnnɛ Nana Osagyefo Wɔasan ato a yɛatoa no biom oo, ne nne de ɔkyerɛ a ɔwɔ dwumadie soronko ma me ne wo mmienu, ɛne sɛn? Ɔde yɛ dosukɔ akɔ twerɛ kronkron mu, ɛyɛ Bible no a me ne wo mmienu yɛsua yɛsuasua nnoɔma bi wɔ hɔ no a yɛnte yɛn ho ase wɔ mu no. Enti ɛnnɛ yɛasan bɔ pini, ɛbɛbi a na ɔsaa gyefo na na wada mma o, Mede hyɛ, ma yɛkɔ sɛdeɛ daa ɔde yɛ kɔ no. Yio, meda ase. Ayɛ a Mprempren bebree sɛ yehyia a, na yɛka sunsum asɛm ne sunsum nimdeɛ a, na ahwɛfoɔ no mu binom kyerɛ sɛ ebia ɛyɛ abosomsɛm. Ebia nteaseɛ na wonnie, enti na wɔkasa tia sɛ ɛyɛ abosomsɛm. Enti ɛnnɛ, yɛkɔ Genesis one, one verse two rekɔ, wɔse sɛn? Wɔkyerɛ yɛn hwɛe Genesis one, Ɔse mfitiaseɛ no. Mfitiaseɛ no. Onyankopɔn bɔɔ soro ne asase. Onyankopɔn bɔɔ soro ne asase. Ɔse na asase yɛ basabasa ne hunu. Na asase yɛ basabasa ne hunu. Ɔse na esum wɔ ebunu no ani. Na esum wɔ ebunu no ani. Na Onyankopɔn honhom butuu nsuo no ani. Hwan honhom na ebutuu nsuo no ani? Ɔse Onyankopɔn honhom butuu nsuo no ani. Enti sɛ nnɛ sɔfo bi ka kyerɛ wo sɛ tutuo kɔtu mmɛti nsuo mu a, woafom kwan. Woasoa adesoa, woakɔfa brɛ na ama wo ho. Sa. Ɛyɛ den na ɔkoropɔn, Onyankoropɔn, Sa. wabɔ nsuo, sɛ ɔda sɛ ne fa nsuo si nnoɔma, Sa. fa nsuo noa aduane di, nsukɔm de wasan nom nsuo na wo kraa anya ahotɔ, Sa. ɛsi dɛn na afei deɛ ɔmaa w'ano so atumi ati nsuo si wo tunutuo, Mhm. wokyikyi twa abaa, Mhm. ebia nimdeɛ ne na wonim, Sa. wo mu nnoɔma a wosu wobrɛ wontumi nsɔ ase fa bi ka ho, Mhm. na woasan akɔ ameɛ de adesoa bi makeka ho ama wo, enti metu fo. Sɛnea Genesis one to two me ɛte aseɛ ne sɛ, Onyankopɔn de ne honhom abutu nsuo nom. Enti akora di nsuo no yɛ deɛn? Onyankopɔn honhom nom. Wate aseɛ? Ɛpo nsuo no yɛ deɛn? Onyankopɔn honhom. Antoa nsuo yɛ deɛn? Onyankopɔn honhom. Apɛɛpɛ nsuo yɛ deɛn? Onyankopɔn honhom. Wagya nsuo yɛ deɛn? Onyankopɔn honhom. Densu nsuo yɛ deɛn? Ne nyinaa yɛ Onyankopɔn Enti wo honhom. fie, wo kurom, nsuo no a ɛda hɔ no yɛ deɛn? Onyankopɔn honhom. Bosom abɔ nsuo da? Dabi, dabi da. Wahu? Enti nnoɔma bi wɔ hɔ a wonte ase a ɛnka bi. Ɔno nti na nneɛma pii a mede twerɛsɛm ma mo Bible a mokuta na mede dɔ asukɔ akyerɛ wo sunsum mu de no. Woate aseɛ? Na saa nsuo kora obi rebɔ bra ne wɔmmɔ a, yɛpɛ deɛ ye, adedankuru no ahaban, taame awu ahaban, ɔbrane atweata, berɛ nkɔnmu fitaa, berɛ ne nkɔnmu no a apue no. Yɛpɛ wɔno. Wate aseɛ? Na yɛde sedeɛ twenty seven agu mu, na yɛahyɛ adeɛ ama wo, na adɛn nti na aboba deɛ no anaasɛ kube nsuo afra? Wobɛdware nna mmaako mmaako twenty one days, ɔdɔfo a wotie me. Wogye die o, wopɛ o, wompɛ o, ɛsɛ fata sɛ w'abrabɔ no ɛsesa. Ɛyɛ sunsum mu adeɛ a ɛda hɔ. Ɛnome di wo so na wopɛ sɛ woyi nom no firi hɔ a, wobɛsɔ gya, na wode atra yibidie no bi, woabɔ din, Mema Kwasi Fori. Ɛnome ne yawodeɛ biara a yɛka to m'abrabɔ soɔ, ne nea ɛdi me soɔ no, mede to nsuo mu a medu mu no. Wode tu nsuo ma ɔdɔfoɔ, wopɛ wo mpe o, ɛbɛdum ama w'abrabɔ no bɛyɛ nhyira. Wate aseɛ? Enti kɔ so. Nti na mo somfo na ne Ɔsagyefa Kwasi Fori. Me tu mmira ne m'akyire sie. Aha yɛ sunsum fie, yɛ gu nsa. Yɛ nsom bosom. Yɛ ntwa mogya wɔ ha. Bible ma yɛ te ase sɛ yɛ ne nuaba ne mfa aban nsa yɛ adeɛ. Nti ha yɛ ahaban fie. Yɛ yɛ sunsum, ɛyɛ honam. Obi a yɛ abɔ no dua, adutoɔ, ɛdam, aduabɔ, ɔpɛ sɛ ɔtu kwan, Pɛmisa mfɛdi nso ɔbɔ bra a ɔmmɔ, sika sɔ ne nsam a na ahyeɛ, ɔdɔfoɔ tu mmirika na bra bɛhyia ɔsomfo na ne ɔsagye fa Kwasi Fori. Na kae sɛ ɔbɔ adeɛ adomeɛ, Kumase, ɛyɛ Tech, Oduam Crossing, ɛyɛ Kukua da biara anɔpa 7 na matena ase agye m'adwa kɔsi 12 na mapɔn, Efiada The same thing anɔpa seven, twelve na mapɔn, fa car no bɛsi Odua mu, ɛyɛ tech crossing, na ka kyerɛ taxi driver foɔ no sɛ ɔreba Nana Osaagye foɔ hɔ, yɛde wo bɛba me fie fɛfɛɛfɛ, na yɛatena ase, na yɛde ɔdɔ abodom na mahwɛ wo. Nkranfoɔ nso so, fa car no bɛsi Amasaman station, sɛ wofiri Abiri, Koforidua, Suhum, Apadwa hɔ nyinaa no, nkɔ kɔ, fa car no Ɛbɛsi Amasaman station, last stop. Wobɛduru paa so pɛ Nsakina kaa anaa Manyea kaa. Yɛkyerɛ wo kaa no pɛ, wofrɛ a, wo se woreba Nana Ɔsagyefo hɔ. Yɛde wo bɛba me fie. Sɛ wofiri Cape Coast, Takorade, fa kaa no bɛsi Kasoa na fa Amasaman kaa, wo se woreba Nana Ɔsagyefo hɔ. Wɔde wo bɛba me fie. Sɛ Kanes anaasɛ Ɔdɔkɔɔ, ɛhɔ mpata mu nyinaa so, wokɔ Ɔdɔkɔɔ station, wo se wopɛ Nsakina kaa. Woforo kaa no paa so bɛsi Police Mine, last stop. Polisi man last stop wonya si fam polisi man last stop hɔ no a bisa akorɔ panyin o sɛ ɔreba nana ɔsagyefo hɔ nom yɛde wo bɛba me fie fɛfɛɛfɛ. Ahaa. Yo nana yɛda ase nana mo asɛm me bisa. Bisa me mede hyeɛ. Nam kakra yɛ kan wɔ Genesis one yi ɛti anaa sɛ na kyerɛ sɛ yɛ ka a yɛ yɛ Christofoɔ yɛ kan bible no paa nso ɛnɛ yɛnte aseɛ yɛ kan te sɛ story book. Saa because wo hwɛ o sɛdeɛ wo ka yi kyerɛ sɛ Onyankopɔn Ɛbɔ no de ne honhom butu nsuo. Ɛbutu nsuo no mu. Nso ɛkasa tia sɛ sɛdeɛ nsuo wɔ hɔ yi. Wahu. Ɛyɛ na. Nnipa dasani na ɛde. Deɛ ɛyɛ me ya ne sɛ. Yɛanom wɔn sɛ wɔbɔ mpaeɛ atutu akɔ nsuo mu, yɛde kɔ nsuo mu. Yɛbɔ yɛn suhyɛda ne Ɔba no din mu. Nsuo korɔ no ara o. Yɛbɛduru asɔre dɛm a, nsuo no a yɛsi yɛtutuo kɔ mu kyikyiri twa abaa no. Ɔno ara ne yɛsa adeɛ kora sɛ yɛbɔ yɛsu sɛ Agya ne Ɔba ne din mu. Sa nsuo korɔ no ara, bosom no, ne yɛsa ade ma kom sɛ yɛkɔbɔ w'asu wɔ Agya ne din mu. Woate aseɛ? Wahu? Yɛkasa tia nsuo, yɛde po mu nam. Asu afira wo. Yɛkasa tia, yɛwe mu nam, yɛdi mu nkyene. Na ɔno deɛ, ɛnyɛ bosom ma wa. Woate aseɛ? Ɔno deɛ, ɛnyɛ bosom. Wodi bɔɔdeɛ, di mankan, di kontomire, di kwansu saa. Ahaban wɔ hɔ, woyare. Aduru aber a awɔ se yɛhyɛ bi, wodware, wonom bi. Ɛne di do ma wo. Ntsi tsetse nye nanam na ɔmo nyare. Na nna wokɔ noa dure mpo a, dɛ ɔdze hyɛ ne tsir sɛ gu kukuom, asa. But the way ɔbɛfa so akra ti agyagye na ɛyɛ wrong pɔtɔɔ. But wonnim hwee, mɛnkasa. Wɔate aseɛ? Monsusu nkasa. Sɛ wobɔ bra no mmɔ. Nsuo a ɛte wotumi sa bi de aboa no a ɔdandan no abosom akotrɛ, cameron, de tom. Nea pɛ nhaban mmiɛnsa de aka ho na woadware na wo ho ate, na bra bi a bɛbɔ no ayɛ dɛn? Atumi abɔ ama wo ama wo so atumi asi bi. Na sɛ yɛbɛduru fie ne yɛse mmarima mmra a, barima no de ɔtu ne bɔtɔ mu ɛka biribi na ɔyi pue. Ɛnyɛ barima a ɔbɛtu ma ɛnka hwee. Ɔno deɛ ɔne mmaa no nkɔtena ase nkɔbɔ ampe. Woate aseɛ? Ahaa. Yoo ɔdɔfoɔ hwɛfoɔ, mesrɛ hwɛ screen no ase fa na na ɔsa agye fonam bɔne na deɛ ɔde yɛ ɛwura yɛn ayɛdeɛ mu, twerɛ kronkron no. Nana Wadaroma, Wɔ san ma me quotation baako ɛyɛ Colossians chapter one verse sixteen sɛdeɛ Onyankopɔn ka sɛ ɛnoɔma no nyinaa deɛ wode w'ani nhunu ɛne deɛ wonfa w'ani nhunu sɛ ɛyɛ mpɛnidie oo ne nyinaa ɔno twe dɛ Onyankopɔn na ɔbɔɔ ɛɛ no nso wokyɛ mu sɛ. Ɛɛ Onyankopɔn na ɛbɔɔ soro bɔɔ asase ɛna ɔbɔɔ naadeɛ bibi nyɛ a ɔno na ɛnyɛ ma no ɔno ara na ɛbɔɔ yɛ ɛnoa n'asɛm. Sa. Wate aseɛ? Mate ase, Nana. Wɔse deɛ ɛwɔ soro, Aha. deɛ ɛwɔ asase so, Sa. deɛ wohu ne deɛ wontumi mfa w'ani nhu, Sa. wuradidie o, Mpanidie o, tumidie o, Sa. ɛnoɔma no nyinaa, Sa. ɔno, ɔno Nyankopɔn so na ɔyɛɛ dɛn? Ɔbɔɔyɛ. Na ɔbɔ yɛɛ dɛn? Ɛde maa ne ho. Ɔbɔ yɛɛ dɛn? Ɛde maa ne ho. Wabɔ biribi ama wo. Enti adɛn na wosɔre a yɛ amansa, Kofi Manu, na wie nyɛ, na wie nyɛ, ɛso da biara wobrɛ, wosu. Nkurɔfoɔ adi pɛɛ yɛ adwuma wɔte dame ase, nkurɔfoɔ yɛ adwuma wɔte nkurɔfoɔ mmantwea, kɔnkɔnsa nkɔmmena nyinaa wodi, sɔre pɛ adwuma no yɛ, na wie nyɛ, na wie nyɛ, na wie nyɛ, ɛna mete hɔ, obi so asane adagye nyinaa akɔtra asɔre dɛm 24 hours, adɛn a wɔbɔ mpaeɛ ato tuo, wofiri tu tuo no, me dɔfo mebisa wo, gyegye pɛn so, kofoɔ pɛn so, bosom sɛn na wakum no? Yesiee no wɔ he? Yɛdedaa no wɔ he fa a na woda so bere? Ɔdɔfoɔ, pɛ biribi na yɛ wate. Ɛmfa desi nyinaa nkɔtena ase sɛ wotwa Nyame anim. Adwuma kakra, mpaebɔ kakra, sika kakra, menkaa sɛ Nyame nni hɔ. Nyame wɔ hɔ, nanso desi nyinaa wode akɔtena ase na wo nkurɔfoɔ di paa ɛresɔre yi bu fa so na wode wusua sɛ wobɔ mpaeɛ. Kɔm bɛdɛ wo ama nanteɛ biara mfata sɛ ɛwɔ sɛ ɔkani Anaa wo kɔ mu no, wo de ho bɛkɔ akɔfɔre. Nkurɔfoɔ hwɛfoɔ, mesrɛ hwɛ screen no ase na fa Noah Saagye phone number no. Nkra Krodwam wɔ Waama Saman ne Saki na wokɔ Kumasi nso a Odiom Tech Crossing ɛyɛ wo Kuada ne Efiada ɛhuru wɔ Kumasi gidigidigidigidigidi Nkran kurom aso Ɛbenada, Yawoda, Kwasiada. Mɛsrɛ na fa number no na twɛn na wode yɛn kɔgye nkratoɔ na yɛba na yɛbaeɛ na yɛsoo fo na Noah Saagye fo ɛbɛtɔ yɛn kɔmmudiɛ so. Ɛnnɛ deɛ, da mu sononko koraa. Mɛnkɔ baabiara. Meda ase. Yɛwɔ ɔdɔfoɔ, meda ase ɔtumi atwɛn nya berɛ na yɛakɔgye nkate ɔne aba. Yɛda so ne yɛn Bibia no Nurse Sagyefo a ɔwɔ n'apo baako pɛ da so gu yɛn kɔmmudiɛ yi so. Na n'asɛmam quotation baako wɔ ɔdɔfoɔ, ɛyɛ Matthew chapter seven verse seven. Ɔse, Mommisa, na wɔbɛma mo. Monhwehwɛ, Na mobɛhunu, mombɔ mu, na wɔbɛhini mo, na obiara a ɔbisa no, ɔnya, na deɛ ɔhwehwɛ no, ɔhunu, na deɛ ɔbɔ mu no, wɔhini no. Meda ase sɛ yɛka sɛ mommisa a. Obi wɔ hɔ, atare kɔkɔɔ yɛ ma ne kra. Obi wɔ hɔ, atare kɔkɔɔ nyɛ ma ne kra. Enti kɔ nipa biara no, yɛwɔ dressing, atareɛ kra biara a ɛsesa kra, ɛsesa hyɛberɛ anaa abrabɔ soɔ. Na ɛfiri sɛ yɛbɔ mpaeɛ tutu ɔkyekyere wie a asa, yɛwɔ nnoɔma nketenkete bebree wɔ hɔ a ɔmfo ani mmuo, but saa nnoɔma no bɛtumi ayɛ dɛn adi wo nya? Nti onipa biara hia abusa. Adwuma bɛn na ɛyɛ m'adwuma? Bible ma yɛte aseɛ sɛ mommisa. Sɛn na wote aseɛ fa? Hwan na wokɔbisa wɔn? Wo nana ne w'agya ma wokɔbisa wɔn na wɔka tetesɛm kyerɛ wo a wosɛ ɛyɛ abosomsɛm na wompɛ bio. Nti ɛsɛ na mommisa no hwan na wokɔbisa no. Woate aseɛ? Wahu? Enti ɛsɛ, ɛfata sɛ ɔba bra, ɔpɛ sɛ ɔdi dwa bi, ɔpɛ sɛ ɔtu kwan, na ɛyɛ firi abusua biara mu ne mu nsɛm nti, na ɛsɛ fata sɛ ɔbisa sɛ, Akwantuo a woretuo yi, bra a ɔrekɔbɔ yi, ɛbɛbɔ yie? Na wabisa adeɛ koraa ne deɛ, Ɛkwan so a merekɔ yi, deɛn na merekɔfa abɛtɔn? Ɛnka sɛ, Yɛama nsa akɔfa mako, nyaadoo abɛtɔn, Wakɔ kwa so akɔfa mpaboa bɛtɔn, nti wo so wokɔfa mpaboa bi, wobɛkɔ akɔfa ba bɛka dɛm, ɛbɛyɛ wo ka. Ɛsoro obiara ne deɛ ɛne ne deɛ, ne ɛwɔ da nsuo tɔ, da bi ɔawia bɔ, da bi ɔmframa fa, ɛda no nyinaa nyɛ pɛ. Nti hwɛ hunu sɛ ɛda no nyinaa nyɛ pɛ no deɛ, ɛnyɛ obiara deɛ obi yɛ na woyɛ bi a ɛbɛboa wo. Wate aseɛ? Nti mepɛ sɛ wote aseɛ saa. Nti abusa yɛ adeɛ a ɛhia. Nti tetefoɔ no, na wɔnnante nyɛ biribi kɛkɛ. Wɔbisa adeɛ. Obi koraa ka baabi na yɛde no asie de anka dwoa twitwi no ma tua mu na mpanyinfoɔ asɔre atu wɔn to so na wɔn akɔ abisa akɔhwɛ sɛ wɔn de hyɛ wawu ampa ansa na yɛbɛtam na yɛatam no na ɛnɛ obi tɔ hɔ a yɛse wawu na yɛabɔ dede bi a nipa no nwuiɛ wakɔ koma na ɛnam dede a yɛabɔ no nti ne yɛabɔ no awutoprɛko na yɛaku no na asa nti ɛduru baabi a Sankofa no a ɔyɛ seɛ sɛ ɛyɛ abosom nnoɔma bi a ɛnyɛ no, mepɛ sɛ mesisi dua ɛte afidi kɛseɛ so ka kyerɛ wo sɛ, Busa, na wobɛhunu. Monhwehwɛ, na sɛ wohwehwɛ nko ara deɛ a wobɛhu. Woate aseɛ? Enti na sɔre, wote faako a Wɔte wo adeɛ so. Na ɔdɔfɔɔ hwɛfɔɔ, hwɛ screen no ase na fa nɛnɔɔsa agyefo number no na frɛ no, yɛsɛ obisafɔɔ nyɛ akwan, bible no mu o, Matthew seven seven, ɛnyɛ nɛnɔɔsa agyefo na ɛka o, ɛwɔ twɛ kronkron no mu, obisafɔɔ nyɛ akwan, frɛ nɛnɔɔsa agyefɔɔ, wɔ ama saman yɛ Sakina, wokɔ Kumasi nso a odiom tɛ crossing, ɛyɛ okwada ne efiada, ɛhuru gidigidi wɔ Kumasi, mɛnfɛ nyɛ akwadworɔ, na mɛnfɛ nyɛ hann hwɛ sɛ wohwɛ saa kɛkɛ, fa number no wɔ screen no ase na frɛ nana ɔsa agyefo, Nana Wadaroma, na kyɛ sɛ mummisa mummisa na anka aye, wobɛsɔre mpo sɛ wobɛkɔ aware ase mpo koraa na anka ɛsɛ fata sɛ ne kunu no bisa sɛ ɔbaa yi a wakɔnya yi, barima yi a wakɔnya yi. W'abrabɔ bɛkɔ sɛn? Obi bɛware wie na n'adwuma asɛe na ahokyere aba. Obi bɛware, ɔbɛwo ba wie na afei deɛ ne ba no adane yarefoɔ. Wobisaeɛ? Ɛnyɛ nwonwa, dabi. Wonim fie no a wokɔɔ mu no? Wonim deɛ wokɔtoeɛ? Wate aseɛ? Anim nsɛm. Dabi, dabi, dabi, yɛnsɔre kɛkɛ. Na ɛnɛ no wokɔ bu sɛ yi, yɛse abosonsɛm. Mo somfo na ne Ɔsaagye Fakwasi, me ha, mensom bosom. Mentwa mogya wɔ ha. Wate me aseɛ? Mentwa mogya wɔ ha. Yɛbusa hyɛ berem, megu nsa. Na nsaguo no nso, nyɛ me a mepɛ na mede gu. Ɛwɔ twerɛsɛm no mu. Yɛkɔ Psalm 75 vs 8, ɛwɔ twerɛsɛm no mu. Wate aseɛ? Nti yɛnkɔ na yɛnhwɛ adeɛ. Ɛfa nsaguo ho deɛ na ɔsaagye fka nie ɔse deɛ ɔdika gu nsa wɔ asaase so matwɔ ɛno ɛne psalm seventy five verse eight. Yɛnkɔ. Ɔse na kuruwa bi wɔ awurade nsam. Na kuruwa bi wɔ awurade nsam. Na ɛmu bobisa ne firi ahuro. Ɛmu bobisa ne firi ahuro. Ɛnfra nsa ayɛ woma. Ɛnfra nsa nsa amekse ɛdɔɔso. Ayɛ cup no mu ma. Na ɔhwiee bi. Na ɛdeɛn na ɛwɔ mu? Ɔbra yo anaa waakye aguai me to saa afei? Dabidabi. Ɛdeɛn na ɛwɔ mu? Mfra nsa. Mfra nsa yɛ mu ma. Ɔhwi, Ɔhwiee bi. ɔhwiee bi. Ampa ara. Ampa ara. Ase ahuro no mpo. Ase ahuro no mpo. Asase so abɔneyɛfoɔ nyinaa bɛfefɛ ama. Wɔse hwan mo? Asase so abɔneyɛfoɔ nyinaa. Enti wogu nsa no a, deɛ ɔte wo na fie, w'agya fie, na car no nko na woresrɛ die, na woretwa agyaadwoɔ no, wogu nsa no a, ɔse sɛn? Wɔn nyinaa pue ba fie nsa no yɛ dɛn? Ɛnom. Na wo sika, w'awadeɛ, ɛne nnoɔma pa a wɔn kuta mu no, wɔgyae w'adeɛ mu de ma wo. Adɛn na wose matutuo, makyekyere atwa aba? Woatutuo nso, ɛda so to a wɔreyɛ wo. Hmm? Ka wotutuo breki yei deɛ, ka ɛho nhia sɛ tumi bi ahaw bio. Wo na wose woabreki, magye atom. Wose woaturu tuo pee, woakunu, magye atom. Nanso Friday aduru yi a, woasan akɔ bio sɛ kɔtutuo. Na deɛ wokuu no no, ɔwɔe? Wahu yahaw a yɛnam mu yi. W'ani nti na mede wo kɔɔ asukɔ ahwɛ twerɛsɛm no mu sɛ yaayɛ diem. Wate aseɛ? Obi bɛka sɛ apam dadaa. Bible ma yɛte aseɛ sɛ wɔse ewiase nyinaa bɛba n'awieɛ. Biribiara nni hɔ a twerɛdua tea baako pɛ sɛ ɛbɛyɛ dɛn? Ɛbɛtwa mu da. Nti gye sɛ wiase nyinaa ba awieɛ. Nti obi ka kyerɛ wo sɛ wei yɛ apam dadaa, wɔredaadaa wo. Apam dada ni baabiara. Wate aseɛ? Tete no wokum nipa a wadi awu. Ɛnɛ yi wokum nipa a wadi awu. Deɛ ɛwɔ titibrem no na ɛda so wɔ ha. Wate aseɛ? Wodidi mee a, ɛdɛn na wobɛyɛ? Didi mee a, Ɛɛ. ɛ, sɛ ɛda gye sɛ toilet na ɛ. Wobɛkɔ. Enti tete no woda so gya anan, ɛnɛ woda so gya anan. Asesa. Ɛ, nsesaeɛ no. Ɛ, the same thing no ara na ɛteɛ. Nti obi ka kyerɛ wo sɛ wei yɛ apam dada a, wɔredaadaa wo. Tena ase na dwene mmienu mmienu. Bible no ara na ɛka me ate aseɛ sɛ, Mosusu sɛ enti twerɛdua tea baako pɛ sɛ ɛbɛtwam anaa? Ɛntwam da! Gye sɛ wiase nyinaa ba awieeɛ. Te sɛ wiase nyinaa bɛba awieeɛ na obi ka kyerɛ sɛ atwam deɛ a, na ɔdɔfoɔ, woadwene ho yie? Woate aseɛ? Onyankopɔn no a ɔbɔɔ soro bɔɔ asase see N'anom nsɛm no, baako koraa nni hɔ a ɛbɛtwam. Enti obi ka kyerɛ wo sɛ wiɛ bɛtwam deɛ a, ana na mema wo ara wo ne no due

Tie o, wogu nsa no a, deɛ ɔte fie a wasɔ de kuta abɛbɛn te sɛ nantwie abɛbɛn na ɔde reba wo so, ɔpɛ sɛ ɔsɛe w'abrabɔ no, wogu nsa no a, wobrɛ no ase. Hwɛ o, wogu nsa no a, Onyankopɔn pɛ sɛ ɔpagya wo kɛseyɔ mu. Ɔteneneefoɔ abɛn na ɔbɛma so. Woate aseɛ? Nso ɔbɛpagya wo kɛseyɔ mu. Ahotɔ bɛba. Woate aseɛ? Enti obi fa nsa na wokutaw wo yere na wo so wubedi agorɔ a, obeku na wo yere no kuta wo. Meka no kora kyerɛ wo peren. Abere a Yesu Kristo, first miracle, ɔkɔ ayeforohyia no ase, deɛn na esiiɛ? Ɔyɛɛ ne nsa. Wate aseɛ? Ɛna hefa na ɔdii kan gu nsa? Yɛwɔ Bible, Numbers twenty eight vs seven. Wahu? W'ani nti yɛtu mmira ne akyerɛsie. W'ani nti na woba ha. Deɛ Ɔbɔadeɛ abɔ ama me biara no ɛsom bo ma me. Yɛte nhaban, yɛde sa yadeɛ, yɛbisa hyɛberem, ɛfrɛ kra. Wate aseɛ? Ɛbisa woawo ba foforɔ, me ba yi ne diberɛ no sɛe? Yɛse woaso daeɛ, yɛse obi rebɛwu. Na obi rebɛwu a, kwan bɛn so na yɛfa? Asesegya na asɛyɛ abosomsɛm. Sɛ obi bi bewu a, anaasɛ waso daeɛ na obi bewu, waso atoa so atoa so a, yɛpɛ asesegya. Wate aseɛ? Na yɛde asi hɔ, na yɛde nipa no to atena so seven times, na kyerɛ sɛ sunsum no, yɛabɔ ne kra tena ase afiri owuo mu. Ɛnnɛ, obi rewu, na ɔkɔpɛ asesegya a, ɔbɛka akyerɛ sɛ ne sɔfo sɛ ɛyɛ abosomsɛm. Wɔno ne yɛ nna a ama me ne wo yɛ bere no o. Wate aseɛ? Kwasi Broni na Linda deɛ na de ato hɔ. Sɛ wie ne train kwan a train no fa so. Sɛ train no ma no firi ne wura du so a deɛ na ɛsie? Accident. Accident na ɛba. Nti deɛ ama ne nyinaa no yɛ na yɛpɛ ne yɛkɔ saa ɔhaw no mu. Yɛnkɔ twerɛsɛm no mu. Job ma kyɛw. Psalm seventy five verse eight. Yɛnkɔ. Nana, wada ama yɛn. Sɛ yɛrekɔ, ɛyɛ nɔma si 28 vs. Vs 7, aha. Yɛduru hɔ, ɔse, Na hwɛ nsa, susu toa abu pɛn nan mu baako ka aguaman baako ho. Yɛnkɔ. Na ɔse, Kronkron mu Kronkron mu bea hɔ. Wɔse, Hefa? Kronkron mu Kronkron mu bea hɔ. Kronkron mu Kronkron mu bea no. Na hwie nsa a ɔhwie no ma Awurade. Hwie nsa a ɔyɛɛ dɛn? Ɔhwie maa Awurade. Enti ka nnɛ, Yɛhwie nsa a. Woahyia mo abosom bi anaa? Dabi da, ɛyɛ nnommɛ so ntie. Wɔ he na wote adwam a wose ɛnnɛ wogu nsa ɛyɛ abosom nanso wotɔ asase na wotra akonnwa mmeɛ so a wosɛ wɔ hene na woagya w'amammerɛ ato hɔ yi? Woayɛ te sɛ akokɔ ba a ɔnni hwɛsofoɔ. Mframa tumi fa soro ma akorɔma ho akokɔ ba de no kɔ. Enti ɔhene a ɔte adwam na ɔse nsa guo yɛ abosonsɛm na ɔngu nsa no, mesrɛ wo anidie mu, san kɔfa yɛn nkyiri. Ebia na awura nnaa fie anaa w'ani nnaa mmaa ho so, merekae wo sɛ wotumi tɔn asase Ɛfrɛ ho odi koro deɛ a na ɛsɛ fata sɛ wogu nsa. Dwoodwofoɔ hwɛfoɔ, dɛ no ɔsagye fusie no ɛnnɛ deɛ yɛ wura mu ankasa yan yɛ dwam twerɛ kronkron no mesrɛ mmerɛ wo bɛ twɛn ne akɔ gye nkratoɔ ne aba no yɛ ba a yɛ ne ɛsomfo na no ɔsagyefo bɛ tɔ yɛ nkɔmɔdie nso. Wɔdɔfoɔ, ɛnnɛ wiase a yɛ wɔ yi deɛ wɔ bi ani abere ɛɛyɛ adwumaden Sɛ yadeɛ ama woaka mpam, yadeɛ ama woatɔ baha, yadeɛ ama woagyigya deɛ a, ɛnneɛ na merekamfo Nana Ɔsaagyefo de ama wo. Nana Ɔsaagyefo de nnubena ne hahama de sa yadeɛ. Ɛno nti, hwehwɛ Nana Ɔsaagyefo akyira kwan ɛ wɔ Nsekina. Sɛ wofiri Accra Kumasi kwantempɔn no so na ɛreba deɛ a, si wɔ Amasaman na fa Nsekina kaa. Nana Ɔsaagyefo tena ase hwɛ nnipa hyɛberɛm ne n'abrabɔ mu ma no, ɛbenada ne yawoada biara, anɔpa nnɔnson, kɔsi awia prɛmtoberɛ. Wɔsan yɛ asɔre Kwasiada biara, wɔhyɛ aseɛ firi anɔpa nnɔnson kɔsi awia nnɔnmiɛnsa. Frɛ Nana Ɔsagyefo wɔ ahomatrofoɔ yi so, 0242863256 anaa 0273826000. Three three Nana ɔsaagyefo anaa? Wo haw nyinaa, atuo bɛtwa. Yɛ ɔdɔfoɔ hwɛ fam, da sɛ ɔtumi atwa nya berɛ na yɛakɔgye nkatoa no yɛba. Yɛda so ne yɛn somfo Nana One ɔsaagyefo baako pɛ Onaa po da so ne yɛn nkɔmmɔdie yɛda so kuta mu Nana Wadaroma. Ɛyɛ saa Numbers twenty eight verse seven hɔ ara, Nana, wada ama ɛyɛ me dɛ, mepɛ sɛ anka mesan si so bio mu, Yɛnkɔ. ɛnnɛ m'ahwɛfo a ɛhwɛ me no mmienu ni, ɔse na hwɛ yi nsa, Ɔse na hwɛ yi nsa. Asusutoa abupɛn nnan mu baako nka Asusutoa aduammaa baako ho. mu abupɛn mu nnan nka aguammaa baako ho. Ɔse na Kronkron mu Kronkromubea hɔ. Kronkron mu Kronkromubea no yɛ fa he? Ɛyɛ asɔredɛm. Sa. Na mebusa sɛ, asɔredɛm, mohwie nsa? Dabi da, Nana. Ɛnɛ mosɛ yɛ abosomsɛm. Sa. Wate aseɛ? Nka ɔsɔfo mpo na ɔsɛ ɔkyerɛ baabi a nka yɛngu nsa. Ɛna ɛnɛ yɛsɛ yɛ abosonsɛm. Nti wo na wopɛ ɔbrɛ na wobrɛ. Wate aseɛ? Yɛnkɔ. Nana Samuel Kotey ɛnɛ deɛ ɔse Yeremia ɛyɛ chapter forty four verse eighteen ɛhɔ nso ɛkyɛ sɛ efiri mmerɛ tenten a Yegyae Ɔsoro Hemmaa Eduhamhyeɛ no. Ɛfiri he? Mmerɛ tenten a. Aberɛ tenten a. Yegyae Ɔsoro Hemmaa. Yegyae Ɔsoro Hemmaa no aduhamhyeɛ no. Ne nsa a yehwie maa Ɔsoro Hemmaa. Ɛne nsa a yegyae maa Ɔsoro Hemmaa no. Ɔse, Yɛama yɛn nnoɔma papa nyinaa abɔ yɛn. Ama yɛn nnoɔma papa nyinaa abɔ yɛn. Na afena ne ɛkɔm na ewie. Afena ne ɛkɔm. Woyɛ ɔdehyeɛ nanso wobɛhu sɛ woadane akoa. Ama ɛkɔm na awie wo. Ama deɛ wobɛsom biara na adane ɛka. Ahokyerɛ na ɛdi wo soɔ. Da biara afe deɛ wokɔda wo kɛtɛ so a, Na sumie na ahunu amaneɛ. Wobesu ama adeɛ akye pɔtɔɔ. Wosi Nyame nna wo. Nyame bɔ wo sɛni. Wate aseɛ? Mpanyinfoɔ abu bɛ bi sɛ baabi adeɛ no da no, woanfa anto a, efiri tɔ. Wate aseɛ? Yɛn mmɔ ntra. Ana wo nana retu wo fo a, yɛn kɔbu se yɛ ɔfa. Da bɛn na ɔfa baeɛ? Panyini dware wie a, nsuo ayɛ dɛn? Asa. Ɔdɔfoɔ hwɛ screen no ase, fa nana ɔsagyefo number no. Ɔse panyini dware wie a, dɛn na asi? Nsuo no asa. Fa no na ɔsadefo no ama na frɛ no, Wohaw ne sɛn? Obisafo nyɛ kwan nhu, Yɛakan biribiara, Mat. 2:7-7, Bisa na wobehu, Wɔbɔ mu, wobebue mu, Wɔhwehwɛ na wobehu, Wohaw ne sɛn? Hwɛ fi no ase na fa no na ɔsadefo no ama na frɛ no, Bere ne bere nyinaa ɔbɛgye wo so. Ɔwɔ Nkranha, ɛyɛ Amasaman in Sakina. Wokɔ Kumasi nso a, ɔwɔ Duom Crossing, Turk. Ɛno nso, Wukuada ne Efiada, anɔpa 7 ekosi awia 12, na na ɔsadefo agye n'akonya wɔ Kumasi. Wukwada ne Efiada biara, Nkraha so, Ɛbenada, Yawada ne Kwasiada wɔ Amasaman in Sakina ha. Na na wɔda ma yɛtoa so na mu asɛm bi bisa. Na na yɛ kan Colossians chapter one verse sixteen yi. Ɔse ɛyɛ ahonhom no, ebi wɔ hɔ nom a wonfa wɔn ani nhunu, ebi wɔ nso a wotumi de wɔn ani hunu. Nti ɛnɛ na me pɛ me bisa sɛ ɛdɛn na adasamma tumi a wonfa wɔn ani nhu mpo yɛ sɔre a ɛse yɛne no reko Meda ase. Yɛnkɔ Bible no mu. Ɔdɔfoɔ, woatwerɛ? Bible nyɛ me na metwerɛeɛ o. Ɛna nka sɛ mabɔ me tirim nti na Bible no kuta na woabɔ din akyerɛ wo no. Menkuta Bible na mentwerɛ Bible. Onyankopɔn na ɔbɔɔ tumi no nyinaa. Onyankopɔn. Nna ɔbɔɔ tumi no nyina. Ɛne deɛ wotumi de w'ani hu no. Wɔse deɛ wotumi de w'ani hu no. Ɛne deɛ wontumi mfa w'ani hu. Ɛne deɛ wontumi mfa w'ani nhu no. Mpanyidie o. Mpanyidie o. W'radedie o. W'radedie o. Tumidie o. Tumidie o. Ɔse ɛnoɔma no nyina. Ɛnoɔma no nyina a ɛwɔ asase wie so no. Ɔnam ɔno Twediampɔ. Ɔnam Onyankopɔn Twediampɔ Kwame so na ɔyɛɛ dɛn. Ɔbɔɔyɛ. Ɔbɔɔyɛ. Na ɔbɔ de maa ne ho. Ɔbɔ yɛɛ dɛn. De maa ne ho. Wabɔ biribi ama wo. Nana ɛna ɛyɛ moa mese mebisa wo yi. Wo tiri nwi a egu so mpo wonim ne dodoɔ. Ɛyɛ nwanwa sɛ. Wonim kwan a wofa soɔ ma wo mma werɛ fi fie. Ɛyɛ nwanwa. Na adɛn Ana Ɔkopɔn abɔ nnoɔma wei nyinaa de ahyɛ wo nsa, na ɛnsom bo ma wo, na afei deɛ wokasa tia sɛ ɔtutu akyi titwa abaa? Wate aseɛ? Wahu? Yɛnkɔ twerɛsɛm mu. Ɔse yɛmmisa yɛn na ne agyanom. Nti yɛnkɔ hwɛ sɛ ɛyɛ ampa a. Wate aseɛ? Nti onipa bi a wɔbɔ bra na ɛmmɔ no, ɔhia abusaa. Yɛ ɔdɔfoɔ hwɛfoɔ. Madam no, na ɔsage fa Samuel quotation foforɔ, ɛyɛ Yeremia chapter six verse sixteen. Paatwɔ yɛ yɛ kan wɔ hɔ se sɛnea yɛn Nyankopɔn Awurade sie nie. Ɔse monkɔ gyina akwan so na monhwɛ na mommisa tete atempɔn no deɛ ɔkwan pa no wɔ na monfa so. Wate aseɛ? Na moanya homee Ama mo kra. Wahu? Wɔse yɛnyɛ dɛn? Yɛnkɔ. Sa. Ne yɛnkɔ gyina akwan so. Sa. Ne yɛnhwɛ, yɛmmisa. Yɛ Sa. na ne yɛgyanom. Sa. Yɛka wɔn ne tetefoɔ. Sa. Deɛ ɔkwan pa no wɔ. Deɛ ɔkwan pa no wɔ. Na yɛmfa so. Ne yɛmfa so. Ne yɛnya home pa ama yɛ kra. Ne yɛnya home pa ayɛ dɛn? Ama yɛ kra. Ama yɛ kra. Nanso. Nanso so. Asoɔden nti. Asoɔden nti. Adasamma sɛ yɛremfa so. Adasamma sɛ sɛn? Yɛremfa so. Wate aseɛ? Enti wote kuro bi mu na afahyɛ aduru, amammerɛ aduru, ne yɛabɔ dwa sɛ yɛyɛ amammerɛ a, wosɛ abosomsɛm. Obi te nkrankra dua mu ha, yɛse yɛyɛ festival a, enti yɛnyɛ dede, obi sɛ abosomsɛm. Wokɔ Israel countries no bebree obiara yɛ. Wate aseɛ? Na wo ara wo kuro mu deɛ woantumi ansom ammɔ ne bo a, hwan deɛ na ɛbɛboa wo? Wokɔ obi kuro mu deɛ wɔahyɛ mmara wodi so, na wo ara wo kuro mu yɛhyɛ mmara deɛ wose wonni so. Wate aseɛ? Yɛntwa poma ma no nwanse yɛtentene. Wate aseɛ? Mpanimfoɔ no ma yɛte aseɛ, ɛna Bible koraa ma yɛte aseɛ sɛ, Kaesar adeɛ mma Kaesar, obuo ma deɛ obuo fata, ne deɛ ma ne anidie sa no. Enti na ɛsɛ fata sɛ yɛde anidie ma yɛn na ne yɛn agyanom, ne yɛkɔ fie yɛbisa yɛn na ne yɛn agyanom, tete no, ɛhefa na kwan pa no wɔ, na me ne wo yɛmfa so na yɛnya home ma yɛn kra. Na ɛnnɛ nsaguo aba, wote fie na yɛsi gu nsa, wɔse abosomsɛm, ɛna atwam, ɛna anibeaba, ɛna adi nnoɔma wie akyi. Osu atutu yɛ abɛpem nnɛ. Eh, ɔbɛtuo kɔ nwura mu a ɔtutu ɔde aboa no ba fie. Wotu tuo no sɛ ne wakum no. Ke ho hia sɛ ɔbɛkɔ biem sɛ wokɔtu tuo biem. Ɛwae? Wate aseɛ? Ɔmo nwu, ɔmo yɛ mframa. Woyɛ dɛ bɔ mframa tu ama no awuo. Wodeɛ ne ahwɛyie, pɛpɛpɛyɔ, nokorɛdie. Nokorɛdie na ɛne yɛ abɔ yɛ abɔ a ɛte sɛ sɛbi sɛ na akokɔ, Dwonsɔ abɔ akokɔ yi. Na ɛyɛ dɛn Ana wɔsɔre ase wɔkɔtutu me ho. Wɔn nti, ana mo somfo na ne ɔsagyefoɔ kɔsi firi me ha yɛ ahaban fie. Meyɛ sunsum nnwuma ne honam nnwuma. Ɔdɔfoɔ, sɛ Ghana ha Onyame sɛ wobɛtumi atena ha yie a, ɛmfa wo ne akwantuo a wobɛtuo. Obi te akwantuo ɔntuu kwan. Wɔadie, wɔabɔ bra. Deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ biara, watumi ayɛ. Obi wɔ akwantuo mu, ɔno nso ntumi nyɛ hwee, nka ɔno nso so ɛ? Enti wopɛ w'adwuma na woyɛ, na wodi nokorɛ na woyere wo ho, na woamfa w'adwuma anni agorɔ, na wokɔduru adwuma mu, woankɔbɔ dame, woankɔ, woankɔdi nkɔnkɔnsa ankɔfa nnamfofoɔ, na woannyae w'adwuma anto a, da biara wo nsa bɛyɛ dɛ bɛkɔ ano ama wobɛnya bi de ato hɔ de aboa abusua. M'afotuo nie, aha na mede wo bɛsie. Makra wo, Ɔbɔadeɛ nte n'anim nhyira wo na ɔnka ho. Bye bye.